צל מ'דארף איד זיין אז מ'וועט ווייזן גאנץ נתן, ואיזהו מצוות עשה שבנדר שחיובן עליהו. לאמיר לערנען לעילא נשמת אבי מורי רבי יוסף רבי חנא זכריה עליו השלום, די מאן דחודש דכר ספנצר, רבי מאיר יוסף צאנגער לכבוד רבי שמעון בר יוחאי, רבי זאב ד ראסא מגלוני און לכל ישראל אמן. סאו אונז האמיר דערמאנט אין די משנה, ס'איז דא א עשור מיט א לוי'ס עשור אין די בית המקדש, און פאראלעל צו דעם איז אויך דא א עשור מיט א לוי'ס עשור לגבי נדר. היינט גייט מען ארום רעדן וועגן די ענינים. סטעפאנסקי האט געמאכט א הקדמה צו די שיעור, ראביי סטעפאנסקי האט געמאכט א הקדמה צו די שיעור, אז איטס א עדאלט מעטשור רעיטעד שיעור, יעדער זאל טון ווי ער פארשטייט. סאו, איתמר, האבן מיר געלערנט אין א ישיבה, אביי אמר משמי' דרבי חייא ביי רב, אביי האט געזאגט נאמען פון רבי חייא ביי רב, חייב שתיים, ער גייט זיין חייב צוויי חטאות, אין אדער ווארדס, וויאזוי איז שייך עובר צו זיין, עטליכע חטאות אויף איינעם וואס איז עובר אויף דער איסור, זאגט אביי, מ'וועט זיין חייב צוויי, וכן אמר רבא אמר ר' שמואל בר שבוע אמר רב הונא, חייב שתיים, וועלכע צוויי? חודר הכניסה, איינס אויף די אנהייב פון די מצוות עונה לאמיר עס רופן, ביז מ'גייט מודיע זיין, די פרוי גייט מודיע זיין זאלסט וויסן איך בין געווארן טמא, און איווען דאו לכאורה איז א אונס ווייל ער איז אריין דארטן וויטאוט נאוינג בכלל אז עט דעט פוינט איז ער נישט געווען קיין נדר, אבער מיט דעם אלעם איז ער חייב א חטאת וועגן פארשידענע זאכן וואס מיר זעהן קלארער אין די סוגיא. ניין ס'מיינט נישט ממש די כניסה אליינס, די אנהייבן פון די מצוה איז שוין געווען גייט ער שוין זיין חייב, ווייל עט דעט פוינט איז ער געווען בהיתר גמור, זי איז דאמאלס געווען ריין דער וואס נאו אישו, נאר וואס דען נאכדעם וואס זי האט אנגעהויבן און האט זי אים געזאגט אז איך בין געווארן טמא מוז מען זאגן אז פאר אפאר סעקונדעס איז זי שוין געווען טמא פארדעם, ווייל פאר זי האט געפילט אז זי איז שוין אומריין, איז זי שוין געווען אומריין, און אויף די זמן, אויף די פאר סעקאנדס, גייט זי ברענגען א קרבן חטאת. נאר לכאורה קען מען פרעגן, פארוואס זאל מען הייסן מיט דעם, פארוואס זאלסטו זיין חייב אויף דעם, פארוואס זאל מען נישט הייסן קיין אונס? און די גמרא גייט שוין דערום רעדן וואט עקזעקטלי איז געווען א אונס דא. סאו, איינס איז מען חייב אויף די כניסה, אנהייבן מצוות עונה, וכו' ד א פרישע איינס ווען מען שיידט זיך אפ מיט א עבר חי, מען האט נישט געווארט ביז ס'איז געווען א עבר מת. איז הווה בערבה, האט רבא געפרעגט א קשיא אויף די מימרא, במאי, ווער עקזעקטלי קומט אויס די מציאות מען זאל זיין חייב צוויי חטאות? אילי מסמך לווסתו, אויב וועסט זאגן ס'רעדט זיך וועגן א פרוי וואס זעהט יעדע חודש די זעלבע צייט, אויב אזוי הייסט זי מער נישט קיין אונס, פארוואס? ווייל א מענטש איז מחיוב זיך אפצושיידן פון זיין פרוי סמך לווסתו, וואלט זי געדארפט חושש זיין, קען זיין זי גייט ווערן טמא בשעת מעשה, אבער קיין מייסד איז זי נישט. פארוואס ווייל ער האט געטראכט ווי ער גייט קענען אריינכאפן די מצוה פאר זי גייט ווערן טמא אזוי ווי מיר וועט זעהן ווייטער אין די גמרא. יא לאמיר אפילו זאגן ער גייט מצליח זיין, ער גייט ענדיגן די מצוה פאר ער גייט זעהן בלוט, פאר זי גייט ווערן אומריין, קומט אויס ער האט זיכער נישט עובר געווען אויף שמש בנידה, מיט דעם אלעם שטייט אין די פסחא תשובה סימן קפ ד אז סיי די מאן סיי די פרוי דארפן ביידע האבן א כפרה, פארוואס? זיי האבן עובר געווען אויף די עשר ביאות סמוך לווסתו, נאנט צו די נאנט צו די זמן, און ממילא איז א עבירה בפני עצמה, איווען דאו ער איז נישט נכשל געווארן מיט די הארבע איסור דאורייתא פון איסור כרת פון די איסור נדר. משל למה הדבר דומה, שטעל דיך פאר, און מען ווייסט דאך אז בעצם עסן טשיקן מיט מילך איז נאר א דרבנן, לכאורה. פארוואס? ווייל דער איסור דאורייתא איז פלייש מיט מילך, בשר אין די תורה מיינט בקר, ריעל פון קיען, פון בהמות, נישט פון א פייגל. סאו אויב ער האט געגעסן פון א טשיקן מיט מילך, און למעשה האט נישט געגעסן קיין בשר בהמה וכו', ווייל בשר עוף איז נאר א גדר, א סייג, א באפער מען זאל זיך נישט צוגעוויינען צו עסן פלייש מיט מילך פון א בשר בהמה. אדער געגעסן מילכיגס א האלבע שעה נאך די פלייש. גייט איינער זאגן למעשה איך בין נישט נכשל געווארן די הארבע חטא, מעיבי איים פטור לגמרי, זיכער נישט, למעשה האסטו עובר געווען א איסור דרבנן און דארפסט האבן א כפרה אויף דעם, די זעלבע זאך די דארף נישט האבן א כפרה ווייל ער האט געוואוינט מיט איר סמוך לבסתו. האט איינער געפרעגט ר' דוד שמואל די פאלאווינג שאלה, ער איז געווען ביי די ארבעט, ביז ס'האט אים אנגעכאפט א הונגער, הי גאט האנגער פעינגס, איז אראפגעגאנגען צו די לאקעל סופערמארקעט און געקויפט א פישקע טשיקן פינגערס, יא, סאונדס סאונדס לייק רעגולער טשיקן. יעצט ער קומט אהיים, שמועסט מיט די פרוי, אינמיטן פארט ער דורך די אייז קריעם טראק, זי זינגט א ניגון און די ווייב איז א גוטע ווייב, גייט אראפ קויפט אים א טריט, קומט ארויף און מען זעצט זיך עסן אייז קריעם, אינמיטן דערמאנט ער זיך, איך בין פליישיגס, קומט איר יעצט פרעגן ר' דוד שמואל, וואטס מיי סטאטוס נאו, בין איך פליישיגס? בין איך מילכיגס?

רייט? קיצער די קיט נעקסט טאג קומט ער מיט א גרויסע שמייכל, רעבע לעבן איך וויל דיר מודיע זיין, ברוך השם די אייז קריעם וואלסט טעיקן קעיר אוו, ס'שוין נישטא קיין זכר. ר' גאלשמיאל ווינדערט זיך, ווי ווי ווי די הרגש, ווי קען מען פארשטיין, האלא, ביסט דאך נכשל געווארן מיט א טיסא דרבנן, דו קומסט מיר דערציילן מיט נייעס, וואס פארשטייסטו נישט, די הרגש פון די תאווה פון די אייז קריעם האט מתקבל געווען אויף די הרגש פון

על כל פנים, ווי בין איך דא פארלוירן געווארן? איים סארי. סאו, האבער ביי רובא האט רובא געפרעגט א קשיא אויף דעם מעמרא, במאי, ווי אזוי עקזעקטלי רעדט מען דא אז מען איז חייב צוויי חטאות? אילאי מסמך לווסת איז געווען ממש סמוך לווסת מען האט זיך געדארפט פורש זיין, איבער מן, וואסערע סארט מענטש רעדט מען וועגן? אילאי מען איז בתלמוד חכם א קען גוטע טוהן א תורה איז בשלו מהכניסה לחייב, פארשטיי איך פארוואס ער איז חייב א חטאת, ועל כסבי יכולני לבעוט, ער האט געמיינט איך גיי זיך קענען צוהיילן און צוענדיגן מקיים זיין די מצוה לגמרי פאר זי העט זעהן בלוט, און ממילא קיין מזיד איז ער נישט ווייל ער האט געמיינט ער גייט קענען ענדיגן פאר די זמן, קיין אונס קיין ענדע צדיק איז ער אויך נישט ווייל האסט נישט געדארפט קומען אז סמוך לבעשטה האסט זיך נישט געדארפט אנהייבן בכלל, אבער אילו א פרישע פארשטיי איך פארוואס ער זאל זיין הייסט א שוגג און ממילא איז ער חייב א חטאת. אבער אילו א פרישע א ניי לחייו אויף די חלק פון זיך אפשיידן, ער ווייסט זיך אז א משמש אין א טהרה, און די פרוי זאגט איך בין געווארן טמא דארף ווארטן ביז די אייוועלט גייט זיך אפשיידן, ביז די אייוועלט זיין א אייוועלט מת, אויב אזוי און אויב ער איז ארויסגעגאנגן בשעת נאך געווען א אייוועלט חי, מייסד אי, און אויף א מייסד ברענגט מען נישט קיין קרבן חטאת, סא ווי אזוי איז שייך מען זאל ברענגען צוויי חטאות? יעצט ווי באמרת, אויב ס'רעדט זיך. ביי עם הארץ וואס ווייסט נישט דיני תורה יט חסל מד א', אין אדער ווארדס, ער ווייסט נישט אז מען דארף זיך אפשיידן בכלל סמוך לווסתו, און אזוי אויך ווייסט ער נישט אז אויב זי איז געווארן טמא בשעת מעשה דארף ער ווארטן ביז עס וועט מער נישט זיין קיין איבר חי, דעמאלס אידא ואידא די כניסה און די פרישה איז כאילי אכל שני זיתי חלב בהעלם איכותי, ס'איז אזוי ווי ער האט געגעסן צוויי פארשענס פון חלב וואס איטש וואן האט א שיעור כזית, אבער היות ער האט נישט געוואוסט אינמיטן, ס'איז נישט געווען נישט געוואוסט אינצווישן אז ער איז א שוגג ברענגט ער נאר איין חטאת. סאו די קנס אין די פרישה איז טאקע איין צוויי עבירות אויף איסור ביאה נדה, אבער ס'איז בהעלם עי' כאטש אזוי רב שיהיים שרייט דא אריין נומערעס טיימס, ס'איז איין העלמה, ממילא איז אזוי ווי געסן צוויי זיתן חלב בהעלם עי' כאטש דארף ער נאר ברענגען איין קרבן חטאת. נאו איווען דאו צווישן די קנס און די יציאה האט די פרוי געזאגט איך בין געווארן טמא, באט סינס ער איז א מן הארץ, הייסט דאס נישט אזוי ווי א ידיעה איז חטא, ער ווייסט נישט ער האט געטון עפעס ראנג, ער ווייסט נישט ער טוט דא א עוולה, סאו ווען ס'איז די ביה ח סמוך לווסתו הייסט אלעס איין הלמ ר, מילא זאל מען נאר דארפן ברענגען איין חטא, סאו ווען עקזעקטלי קען זיך עס רעדן מען זאל זיין חייב צוויי חטאות? באט מסכת שבת האט מען נאר מסתייג אויף א מחלוקת אויב ס'איז געוועזן אויב איז געוועזן אסירים הרבה מיט איין אדם אחד. וויפיל חטאות מ'דארף ברענגען.
יא, סאו דא איז. גוד פוינט.
ביידע זאגט די גמרא ס'רעדט זיך בשעיין סמוך לווסת, מ'רעדט נישט נאנט צו די זמן וואס מ'עקספעקט עס, און ווען מן, וועלכע סארט סיטיזען, אילאי מ'וועסט וועלן זאגן ס'רעדט זיך בתלמיד חכם, דעמאלס טאמער ווייסטו אלעס איז ולא מחייב, איז נישטא אפילו קיין איין חטאת, פארוואס ווייל א כניסה אויף די ערשטע חלק אן נשיא, ער האט נישט געדארפט וויסן בכלל אז ס'גייט אפשר ווערן טמא יעצט. ווייל געט מען רעדט איין סמוך לווסתו ס'איז אלמאסט אזוי ווי א אונס, און א פרישע מאי זה די, דעמאלטס איז ער שוין געווען א עובר חי, האט ער געדארפט וויסן די הלכות, און אויב ער איז אראפ געגאנגען איז איז ער א מאי זה די און ברענגט ווייטער נישט קיין חטאת. אי בעם הארץ, דעמאלטס חדי די מחייב, איז ער נאר חייב איין חטאת איז א פרישע, ווייל ער האט געדארפט ווארטן ביז ביז ס'וועט זיין א עובר מת, און טאמער נישט האסטו עובר געווען בשוגג געדארפט טאקע ברענגען א חטאת, אבער אויף די כניסה, אויף די אנהייב פון די מצוה, איז ער א רעגולער אונס, דארף מען נישט ברענגען קיין קרבן אויף דעם. קדם רבה נאכדעם האט רבה געזאגט לעולם און אמת אריין רעצעכעס ביז סמוך לוועסטא זיך געקספעקטעט אז ערגעץ דא גייט עס קומען איבער תלמיד חכם מ'רעדט וועגן א תלמיד חכם מיט תלמיד חכם לע ז פאר איין תלמיד חכם לע ז ער ווייסט דאך אי ווען מ'דארף זיך אפשיידן סמוך לוועסטא ער ווייסט נישט די איסור זיך אפצושיידן אז ס'דא א איסור ביי אייוועלט חי טאמער די פרוי איז געווארן אומריין. סאו ממילא הייסט ער א שוגג ביי ביידע. אויף די כניסה איז ער א שוגג ווייל ער האט געמיינט ער גייט קענען ענדיגן די מצוה פאר זי גייט ווערן טמא. אויף די פרישה האט ער נישט געוואוסט די הלכה, ממילא איז אויף די דארף מען ברענגן צוויי חטאות. נאך מער, ווען די פרוי זאגט איך בין געווארן טמא אינמיטן די מצוה, האט ער אויסגעפונען אז ער האט געזינדיגט אנהייב די ביאה, און אויף דעם איז ער חייב א חטאת. היות ס'איז געווען א ידיעה צווישן די כניסה און די פרישה, קומט אויס ווען ער האט זיך אפגעשיידט ביי איי וחי איז עס געווען בשעת א אנדערע העלם, וואס דער וואס די ידיעה אין ביטווין, אויב אזוי דארף ער ברענגען צוויי חטאות, סאו ווען די פרוי זאגט איך בין געווארן טמא האט ער געוואוסט איך האב געזינדיגט ער איז חייב א קרבן, ער געט א שריי אוי וויי, און נאכדעם ווען ער גייט ארויס אן ווארטן האט ער עובר געווען נאך א עבירה בשוגג דארף ער ברענגען צוויי חטאות, מה שאין כן ווען מ'רעדט וועגן א עם הארץ, די פרוי זאגט אים אוי נתמייסי. קאדענט קעיר לעס, אקעי סאו וואט שוד איי דא נאו? ער ווייסט נישט, ס'הייסט נישט קיין ידיעה פון די עבירה בכלל, ער ווייסט נישט ער דארף זיך אפשיידן, אויב אזוי איז אלץ בהעלם, עכ פ ברענגט ער נאר איין קרבן חטאת. על הלכה למעשה, אין שלחן ערוך ווערט גע'פסק'נט אז טאמער איז עס נישט געווען סמוך לווסתו כלל, טאטעלי אוט אוו סקעדזשועל, איווען דאו עס צומעקט געווארן בוודאות, דארפן זיי נישט האבן קיין כפרה אויף די בעה, פארוואס? ווייל ס'הייסט א אונס גמ', איטס טאטעלי אףף סקעדזשול, א אונס אחמ ד פארטרעטן, און נישט פאר דעם דארף מען ברענגען א קרבן, און נישט פאר דעם דארף מען האבן א כפרה, האסט גארנישט געטון ראנג, טאמער איז געווען סמוך לווסתו, אבוויעסלי דארף מען האבן א כפרה, אויב ס'געווען קלאוס ענאף, יו קאלד שור אויף עקספעקטעד איט, דארף מען האבן א כפרה, אבער ס'ווערט געברענגט, לאמיר זאגן די פרוי, וואס זי רעדט, לאמיר זאגן זי זעהט נישט פאר טווענטי עיט דעיס, אבער נאך טווענטי עיט דעיס,

אויב אזוי, וואס דארף מען יא טון? זי דארף זיך מקנח זיין פאר די ביה, און דעמאלס הייסט זי צוריק א פול פלעדזשד אונס אלל די וועי. אבער דו וועסט אליינס, וועט מען באלד זען די גמרא דא, טאקע נישט העלפן קיין בדיקה. די טאג פון די וועסט, די טאג וואס דו עקספעקסט עס, איז זיכער אסור בכל ענין. אמר רבא, ותרווי' תנני, די צוויי הלכות, ביידע הלכות האבן מיר געלערנט אין א משנה. כניסה תנינא, די אנהייבן די הבא על אשתו סמוך לווסתו בשעת תשמיש האט זי געזאגט איך בין געווארן תמים אז מ'איז חייב החטאת האט מען געלערנט אין א משנה, פרישה תנינא, די חלק אז מ'דארף זיך אפשיידן ווארטן ביז ס'זאל זיין א איי ווי מעס האט מען אויך געלערנט אין א משנה, און ער איז מסביר. פרישה תנינא, ווי האט מען געלערנט אז מ'דארף זיך אפשיידן ווען ס'איז א איי ווי מעס, די תנית האט מען געלערנט אין אונזער משנה, הוי משמש עם הטהורה האט ער געוואוינט מיט א ריינע פרוי ואמרה לו זי זאגט אים נתמייסי אי פירש מיד אי דזשאמפט אויף דאן מוז חייב איז ער חייב החטאת. פארוואס ווייל איז געווען ביי עבר חי די חיוב חטאת אויף כניסה תנינא האבן מיר געלערנט אין א משנה אין מסכת נדה דארט שטייט אז נמצא על שלו אויב מען האט געטראפן בלוט אויף זיין בדיקה אין אדער ווארדס ער האט זיך אליינס מקנח געווען זיין עבר און מען האט געטראפן בלוט דארטן איז די הלכה ביידע גייען זיין טמא טמאים סיי די מאן סיי די פרוי וחייבים קרבן ביידע גייען דארפן ברענגען א קרבן חטאת היות מען האט געטראפן די זיין בדיקה מוז זיין אז זי איז געווארן טמא פון ווי? פון די פרוי, ווייל בזמן זי האט גארנישט געפילט, מיינט נישט פארדעם און נישט נאכדעם, ממילא זענען ביידע טמא טומאת שיבה, זי איז טמא ווייל איך נעם אן די בלוט איז זיכער געקומען פון איר, ווייל א מאן האט דאך נישט מיר צו נעמען קיין בלוט, אויב אזוי זיכער פון איר, ער גייט זיין טמא טומאת שיבה, ווייל ער איז א בועל א נדה, דארף ער אויך ווארטן זיבן טעג, חוץ פון דעם דארפן ביידע געבן א חטאת, ווייל זיי האבן אויפגעגעבן בשוגג אויף די איסור ביאת נדה, ניין מען רעדט דא ביי א פאל אז די פרוי האט נישט געוואוסט פארדעם אז זי איז נישט ריין, ווייל און אבוויעסלי מען רעדט אויך אויף א פאל וואו קיינער האט נישט געהאט קיין שניטן אדער א וואונד וואס מען קען בלעימען די מאן אדער די פרוי ביידע קענען נישט ס'איז שייך ביי א פרוי זאל אויך זיין א מכה דאמאלס גייט מען מסתובב זיין אז ס'קומט פון דארטן אבער אויף אזא אופן רעדט מען דא אז ס'איז זיכער נישט געווען קיין מכה ממילא דארפן ביידע ברעגן א קרבן חטאת אבער זיי הייסן נאך אלץ א שוגג פארוואס ווייל ער האט געמיינט אז ער האט נאך צייט. נאר אין פסחא תשובה ברענגט דער משמ דאך סתם סופר אז אויב איז א פרוי געווארן אומריין אינמיטן מצוות עונה און זי האט גארנישט געזאגט צו איר מאן אז זי איז געווארן אומריין און ער האט גומר געווען די מצוה איז די מאן אבוויעסלי איז א אונס זי איז אףף די הוק ער האט גארנישט געוויסט ער איז נישט חייב קיין כפרה דארף נישט ברענגן קיין קרבן זי איז קאמפליטלי אףף די הוק. די פרוי לכאורה וואלט געווען א בעל עבירה און אז זי איז א בעל עבירה פארוואס איז ער נישט מיט איר געווען דארף זי האבן א כפרה אבער ברענגט אזא שאלה וואס לכאורה וואלט מען קענען דן זיין, מען זעט א סברה אין חזל, א פרוי וואס מען האט מאנס געווען בעל כרחה, איז אפילו באמצע בעילותה האט זי מסכים געווען צו דער וואס וואוינט מיט איר, הייסט זי נאך אלץ א אונס, און זי ווערט נישט אסור פאר איר מאן, אפילו פאר א כהן ווייס איך נישט, א כהן מיין איך אפילו א אונס איז אויך אסור, אבער פאר איר מאן א ישראל לכאורה ווערט זי נישט אסור, פארוואס? ווייל ס'איז דא א כלל אין חזל, יצר ילבישה, די יצר האט טאק קאנטראל אויף איר, און ממילא. זי האט נישט געקענט סטאפן אינמיטן, ממילא גייט מען נישט האבן קיין תענית איר. אבער אויב אזוי קען זיין אפשר דא לויט זאל מען אויך זאגן די זעלבע סברה, היות זי האט זיך נישט אנגערופן אינמיטן אז זי איז געווארן אומריין, זאל מען זאגן יצרה אלבשה. שרייבט ער אז לכאורה קען מען מחלק זיין, מ'וועט זאגן די סברה פון יצרה אלבשה איז דווקא ווען ס'דא א פרעמדע מאן, שי נאוס, די יצר הרע פארדרייט א קאפ, דאס איז א וואן טיים טשענס ס'קען זיין מיט א פרעמדע מאן, ממילא טעיק איט אלל אין. מה שאין כן ביי איר אייגענע מאן ווי ס'דא פס בסלו, זי ווייסט זי גייט האבן פלענטי אנדערע טשענסעס, קען זי נישט זאגן יצרה אנסו אז די יצה ר טאק קאנטראל אויף איר, און ממילא גייט זי זיכער דארפן די רווח והצלה וכפרה און אלע גוטע זאכן, סליחה און אלע גוטע זאכן, די אייבערשטער זאל מוחל זיין אויף די עבירה אלל די וועי. אבער לכאורה איז שווער. היות די פרוי האט נישט געוואוסט זי איז געווארן טמא ביז די גמר הביאה, לכאורה זענען זיי אנצים, פארוואס דארף מען זיי ברענגען א קרבן? סא מאי לד, לכאורה גייסטו מיר זאגן די ריזן פארוואס מען דארף ברענגען א קרבן ביז סמוך לווסתה, מען רעדט וועגן א פאל וואס איז געווען סמוך צו די צייט וואס זי איז יוז צו זען, אויב אזוי הייסט עס נישט קיין אונס ווייל זי האט געדארפט עקספעקטן דעיס פאסיביליטי מייט קאם נאו, והכניסה און די חיוב אויף די כניסה גייט זיין און די חיוב די כניסה גייט זיין די חיוב קרבן גייט זיין אויף די אנהייב פון די מצוה. היות ס'נישט איז מחייב א חתס אויף אזא סארט מעשה, זעהסטו אז דער איינער וואס וואוינט מיט זיין פרוי סמוך לביתו, הייסט נישט קיין אונס אויב זי וועט ווערן טמא באמצע א תשמיש, נאר זי הייסט א שוגג, ווייל זי האט זיך געדארפט צוריקהאלטן פון אזא סארט ביה, עט דיס טיים האט זי זיך געדארפט צוריקהאלטן. אמר לה רב אדער ביי מסטינא דרבה וויל עולם עיין בלא כ'נעם עס אריין קיינעך צו זאגן מ'רעדט וועגן פ ש לוי' סמוך לביתו בכלל נישט אין די סקעדזשועלד טיים זאון וואס מ'האט זיך חושש געווען אז ס'גייט אפשר קומען, ס'זעהט נישט קיין בלוט דאמאלס, והא פרישה מ'רעדט ביי א פאל וואס די פרוי האט געזאגט ס'איז געווארן טמא אינמיטן מצוות עונה און ער האט זיך אפגעשיידט רייט עוועי בשעת נאך געווען א עובר חי, ער האט נישט געוואוסט אז ס'איז דא א איסור אין דעם, נו די חיוב פון די עבירה איז נישט אויף די אנהייב. נאר אויף די פרישה, אויף די ענד, אויף וואס ער איז אראפגעגאנגען רייט עוועי. להווכי טעם העסטו וועלן פרעגן, פרישה למה לי, וואס האט רעבע דא מחדש געווען? הא תנא ליה, אונז האבן שוין געלערנט אין אונזער משנה די דין אז אויף פרישה גייט מען זיין חייב. עלכ זאגן הא איצטרכי להשמין, און דאס ווילן אונז לאזן הערן אז נמצא על שלה, אויב זי האט זיך גערייניגט מיט א שמאטע נאכדעם וואס זיי האבן געוואוינט צוזאמען, און מען האט געטראפן בלוט אדען איז טמאים בספק זענען זיי טמא בספק ופטורים מן הקרבן. היות די פרוי איז דא געווארן, מען האט יענערס צו באמערקט די בלוט, נאך די גאנצע מעשה, ווען מען איז שוין געווען קאמפליטלי דאן, די מאן איז שוין געווען אין די נעקסטע שטוב, אויב אזוי, פון ווען מען האט געענדיגט די עונה, ביז מען האט, ביז מען האט, זי האט געמאכט א בדיקה, איז שייך אז זי איז דעמאלס געווארן טמא, סאו איז נישטא געווען, ס'איז נישט קלאר, ס'איז נישט זיכער אז ס'איז דא געווען א עבירה, סאו א חטאת קענסטו נישט ברענגען, א חטאת קענסטו נאר ברענגען אויף א וודאות'דיגע עבירה, ווען מען ווייסט זיכער מען האט עובר, דא איז א ספק, קען זיין ס'געשעהן בשעת מעשה מ'האט נישט באמערקט, קען זיין ס'געשעהן נאכדעם, ממילא גייט מען נישט זיין דארפן ברענגען א חטאת. באט אויב האט מען געטראפן אויף זיין שמאטע, אויף די מאן'ס שמאטע, איז נישט שייך ס'זאל זיין פון די מאן, ס'איז נאר פון די, ס'איז מיט א ודאות, העט מען יא דארפן ברענגען א קרבן חטאת. נאר ועי' די דבורים מסנ ר אויס כ'האב שוין געוואלט לערנען די הלכה נמצא על שלא, איז תנא נמי נמצא על שלא, איווען דאו די עיקר דין ווייס איך שוין פון אונזער משנה, ער האט נישט דא מגלה געווען קיין מעידזשער זאכן, אבער איך האב ארויסגעברענגט איין חידוש. אמר ליה רבינא לראבד מי מצות לאיק מ עלה הי' בשלא סמך לבסתו, קען מען דאן איינזעצן יענע משנה אז ס'עסט זיך שלא סמך לבסתו ווען מ'האט געוואוינט צוזאמען נישט סמוך לבסתו, והפרישה און די חיוב איז אויף זיך פורש זיין בעבר חי, והוא נמצא קטנה, די לשון פון די משנה איז מ'האט געטראפן על הבת שלו אויף זיין שמאטע, ונמצא לבשר הכי משמע, די ווארט נמצא מיינט נאכדעם מען האט געטשעקט מיט די בעד הבדיקה וויטש מיענס מען האט שוין געענדיגט די מצוות עונר, דעמאלס האט מען עס באמערקט אז מען האט אויסגעפונען אז עס איז געווען א נדר בשעת התשמיש. נאר והיא הפרישה, אויב מען רעדט וועגן די אראפגיין, רייט מען די די ענדינג אין די, מען איז אראפגעגאנגען ביי עובר חי, די חיוב חטאת איז אויף די פרישה, מה יקרה כי פרש אלי לכאורה ווען ער האט זיך אנגעהויבן אראפגיין מה יקרה הברי אלי לידיעה, האט ער שוין געוואוסט אז זי איז טמא פאר דעם דעטס וויי הי איז געטינג אויף. ווייל ער האט נישט געוואוסט פארדעם, נאר נאכדעם וואס ער האט אויסגעפונען נאר נאכדעם, טאמער ער האט אויסגעפונען נאר נאכדעם, וואלט ער געהייסן א אונס אויף די פרישע, ער האט דאך בכלל נישט געוואוסט אז זי איז טמא, אויב ער האט נאר אויסגעפונען נאכדעם וואס ער האט געזען אויף זיין שמאטע, איטס אפטער די פעקט, דערס נאטינג הי קען דא, ער האט נישט געוואוסט בשעת מעשה, איז ער א אונס און דארף נישט ברענגען א קרבן. אמר ליה רבא, האט רבא געזאגט צו רב אדער ביי א מעשה, צייס מאי דקא אמר רבא, ליסטען, הער וואס דיין רבי זאגט דיך, דיין רבי רבינו זאגט גוט, הער אים גוט צו. זאגט רבי אוודאי ביי מסנא צרבה האי חוצץ וויאזוי קען איך אים אויסהערן איך האב א פראבלעם מיט דעם איך וועל דיך ווייזן דער משנה רעדט זיך לגבי כניסה נישט לגבי פרישה די תניא א ל אונז האבן געלערנט אין א ברייתא וואס איז מפרש די משנה די פאל פון די בלוט וואס מען האט געטראפן אויף די די בדיקה אויף די שמאטע פון די מן זי ע מצוות עשה שבנדר שחייבן עליה וואס מען איז חייב אויף דעם א חטאת ד ואם עשה אויב די חיוב איז אויף די כניסה מצוות לא תעשה איז עס א מצוות לא תעשה נישט קיין מצוות עשה. סאו ס'מוז זיין אז די חיוב חטאת אין די משנה איז אויף די פרישה וואס דאס איז א מצוות עשה, סאו לאמיר געדענקן, א עשה ביי א נדה איז נאר שייך אינמיטן די מעשה, אינמיטן די מצוות עונש, זאגסטו איך בין געווארן טמא, האט יעצט א מצוות עשה, גיי אראפ, ווי אזוי ארויסצוגיין, ווייט ביסט א איבר מעסט נישט קיין איבר חי, אבער ווען מ'רעדט ביי איינער וואס האט איז נכשל געווארן מיט א איסור נדה בשוגג, ער האט געטראפן אויף זיין שמאטע, דאס הייסט ער האט עובר געווען א לא ססף שבנדה.

זאגט רבא, היות ס'איז נישט מעגליך מפרש צו זיין די משנה אינמיטן, ווייל ס'שטייט נמצא, ס'איז משמע מ'האלט שוין נאכדעם, וועל איך עס פריידיגאכט מוזן צולייגן עפעס ווערטער אין די ברייתא. וממילא האט רבא געזאגט צו רב אדא ביי מסנ א, אי תניסא, טאמער דו לערנסט די ברייתא חסר איז תני הכי, דארפסטו פילער אפ די ווערטער וואס פעלט און דארפסט גורס זיין אביסל לאנדערש. נאר געטראפן בלוט אויף די בעד הבדיקה פון דעם מאן, זי ע מצוות לא ששה שבנדה שחיובן עליה חטאת, ווייל איינער וואס וואוינט מיט זיין פרוי סמוך לבעשתה, ער האט איז געווארן טמא אינמיטן די תשמיש דארף ברענגען א חיוב חטאת, איז ער חיוב א חטאת פארוואס ווייל ער האט עובר געווען אויף ביאת נדה. זאגט די ברייתא נאך א פאל, היה משמש עם הטהורה, ער האט געוואוינט מיט א ריינע פרוי, ואמרה לו נתמאסי, זי זאגט אים איך בין געווארן טמא, אי פירש מיד ער האט זיך אפגעשיידט און מיר איר נימט א עובר חי, חיוב גייט ער זיין חיוב א חטאת, און. זיבן מצוות עשה שבנידה וואס מ'דארף ברענגען א חטאת. בעיסד אויף דעם, די ברייתא לערנט טאקע לערנט די משנה אין נדה, רעדט זיך טאקע ביי א מענטש וואס האט נישט געוואוסט זיין פרוי איז ריין ביז ער האט זיך גערייניגט נאכדעם ער האט געטראפן בלוט אויף זיין בד ה בדיקה, די חיוב חטאת איז אויף די כניסה, פארוואס ווייל ס'איז געווען סמוך לווסת, אויף דעם ביסטו א שוגג אויף דעם דארפסטו האבן א קול. אמר מר, אונז האבן געלערנט אין די ברייתא, און אזוי אויך אין אונזער משנה, אז פירוש מיד, ער האט זיך אפגעשיידט רייט עוועי, הי דזשאמפד אויף, חייב דארף ער ברענגען א חטאת.

די פעין, טינק אבאוט א פוש אפ אן יור טען פינגערס, איטס פעינפול ענאף אז דאס גייט מאכן אז די אייוועלט זאל זיין א אייוועלט מער שנעלער, אנדערע זאגן אז ס'איז פשוט אזוי ווי א הרחקה, זיך צו דערווייטערן פון די פרוי ביי דואינג לאמער'ס רופן א פוש אפ פאזישאן, גייסטו זיין סעפערעיט וועט נישט זיין אזויפיל נגיעה צו די פרוי. אמר רבא, זאגט רבא, זוי סאמערס, איך לערן דאן פון די משנה, שטייט אין בית וויאזוי רבא האט מפרש געווען אז אויב ער האט זיך אפגעשיידט ביי אייוועלט מער איז ער פטור, משמש מעסט ביי עריות פטור, איינער וואס וואוינט מיט א פרוי, טאמער מיט וואס זענען פון די ארויס, טאמער ס'איז געווען נישט מיט א עבר חי, גייט ער זיין פטור. פארוואס? דאיסר על כדעתו חייב, אויב דו גייסט זאגן אז אפילו ביי עבר מת איז מען אויך חייב, איז קאנסידערט די פול פלעדזשד מעשה בעילה, הכי מאי טעמא פטור, פארוואס זאל ער זיין פטור אויב ער איז זיך פורש מיט די עבר מת? די פאקט אז דו זאגסט מ'זאל ווארטן פאר עבר מת דעמאלטס וועט ער זיין פטור, ער מוז זיין אז עס איז נישט קיין מעשה בעילה, כ'גיי מוזן זאגן די תורה איז משום די אונסי, ער איז געצווינגן, ער מוז אראפגיין, היות ער האט אויסגעפונען אז עס טאר מען נאר מיטן די תשמיש, האט נישט קיין ברירה, ער מוז סאם טיים דארף ער אראפגיין, נאו איווען דאו במעשה הפרישה איז ער עובר אויף איסור ביאה, ביי דעם גייט ער נאר הייסן א שוגג, גייט נישט הייסן קיין שוגג נאר גייט הייסן א אונס ווייל ער האט נישט קיין אנדערע ברירה, נאו אי אונסי אויב ס'רעדט זיך אויב דו זאגסט ער איז א אונס כי פירש מיד נאמר נפטר, אויב די גאנצע זאך נישט קיין חילוק ווען ס'איז גייט מען זיין חייב, סאו גיי אראפ נאר ווארט נישט קיין סעקונד, דו ביסט א אונס, פיניש, אונסי, ס'איז נישטא קיין, טאמער ס'איז נישטא קיין חילוק צווישן א עבר חי און א עבר מת פארוואס זאל מען מחלק זיין ווארט ביז ס'איז א עבר מת און נאכדעם גיי אראפ, היות די משנה זאגט יא ס'דא א חילוק לגבי די פרישה ווארט ביז ס'איז א עבר מת, מוז זיין אז ווען ס'דא א עבר מת איז מען נישט עובר קיין איסור. אמר ליה אביי האט אביי געזאגט ניין עס איז נישט קיין ראיה ווייל לעולם איין מלאך נעמט עס נישט אריין לכן זאגן אז א משמש מעסט ביי עריות חייב נישט קיין חילוק טאמער עס איז א עבר חייב אדער עבר מעסט אידער וועי טאמער עס איז מיט עריות איז מען חייב ואכי מאי טעמא פטור פארוואס טאר די משנה ווען עס איז עבר מעסט איז מען פטור משום די אונס אי איז א אונס איי והוא דאמר אז דו האסט געפרעגט כי פרוש מיד א מאי חייב אויב איז א אונס זאל ער אראפגיין אפילו ווען עס איז א עבר חייב ווייל עס איז נישטא קיין נפקא מינה ביי ביידע מען חייב שהי' לא לפרוש פאר הנאה מיעטת אי פירש בהנאה מרובה, למעשה דער איז מאר פלעזשור ווען מ'גייט אראפ א איי וועכיי, האסט געדארפט טוסט טאקע א עבירה געצווינגענערהייט, טוה עס אבער מיט די מינימאל אמאונט פון הנאה, האסט נישט אזוי געטון, ממילא פאר דעם ביסטו חי. ומלאי רבה בה חנן לאביי, אם כן אז בכל אופן הייסט עס א מעשה תשמיש ממז הויבו, מוציני אריכא איקצרה בנידא, סאו ס'דא א יוצא אזוי ווי אונז האבן געהאט ביי די בית המקדש די שורסט וועג ארויסצוגיין דארף מען ארויסגיין נישט די לאנגע וועג ווייל די לאנגע וועג איז מחייב, אויב אזוי ביי נדה איז דא א סימילער זאך, אויב ער גייט ארויס דרך ארוכה, אין אדער ווארדס ער ווארט אז די עבר זאל שטארבן גייט ער זיין פטור, ער ווארט די לאנגע וועג, רייט ער ווארט ביז ס'איי ווער מעסט עט ער זיין פטור, טאמער ער גייט ארויס דרך קצרה ווען ס'איי ווער חי עט ער זיין חייב. אבער, פרעגט די גמרא, יט ח' עמוד ב', ואנן ביים מקדש תנן, די חילוק צווישן עריכה און קצרה שטייט נאר לגבי די מענטש וואס ווערט טמא אין די בית המקדש, והוא לוי' בעריכה חייב, בקצרה איז ער פטור, היות די משנה גלייכט צו די טומאה אין די עזרה צו די טומאה וואס איז געווען אינמיטן ת אינמיטן די מצוות עונה, טאמער ס'וואלט געווען א חילוק צווישן יציאה בעריכה צו א יציאה בקצרה וואלט די משנה עס געדארפט דערמאנען, די פאקט אז די משנה דאזענט גיוו דיס דיפרענס צווישן ביי ביי ביי ביי א נדה מיינט לכאורה אז ס'נישטא די חילוק. זאגט די מור ע ל נאר וואס דען, די ריזען פארוואס די משנה זאגט זאגט נישט אז ביי נדר איז אויך דא די חילוק משום דלא דומה ווייל ס'איז אינגאנצן זייער אנדערש די חילוק צווישן יציאה בדרך ארוכה אדער די חילוק צווישן די יציאה בדרך קצרה אין די בית המקדש ווערסעס די יציאה דרך ארוכה און קצרה ביי נדר אר קאמפליטלי דיפרענט דער אקסימארן זיי טאטעלי אפעסיטס פארוואס ווייל ארוכה דהכי קצרה דהא סמ. דא ווען איינער גייט ארויס אויף די לאנגע וועג ביי א נדר, ווען ער פארזוימט זיך פאר ער גייט ארויס איז ער פטור אזוי ווי דער וואס גייט ארויס אין די בית המקדש בדרך קצרה, והאריכא דהא סם קצרה דהוכא, דער וואס גייט ארויס די לאנגע וועג וואס אין בית המקדש האסטו געזאגט מען גייט זיין חייב, איז אזוי ווי דער וואס גייט ארויס די דרך קצרה ביי נדר וואס מען גייט זיין חייב. היות די חילוקים צווישן די צוויי פעלער אר קאמפליטלי דיפרענט, האט די תנא נישט געוואלט שרייבן די חילוק ביי נידה אויף א דיפרענט אופן. קומט אויס די יציאה ביי עבר מת וואס ער איז פטור, איז דא צוויי טעמים האבן געהאט. רוב האט געזאגט ס'איז נישט קאנסידערט א בעילה בכלל, ס'איז נישט דאס נישט דאס מיינט א בעילה, אביי האלט ניין, ס'איז זיכער א בעילה, מ'איז חייב אויף דעם, אבער אויף הנאה מיעטות, א קליינע הנאה קענסטו זאגן ביסט א אונס, איך קען אים נישט מחייב זיין אויף דעם, אבער א בעילה הייסט עס, ס'הייסט אז האסט געוואוינט מיט איר, נאר דו האסט א טשויס, די בעטער אוו די טו דעווילס איז די טשויס ס'זאל זיין ביי אייוועלט מעס. מסכת ולא רב הינא ברי דרב נאסן, אם הי' אומר רב אביי אונס הי', האט דען אביי געזאגט אז אונזער משנה פטר'ט דער וואס שיידט זיך אפ ביי אייוועלט מעס ווייל ער איז א אונס? סאו בעיסד אויף דעם אויב דו זאגסט אזוי גייט אויסקומען עלמא בשלו סמוך לבעשטו כאמרינן. די משנה רעדט זיך זיכער ביי א פאל וואס די תשמיש האט זיך אנגעהויבן ווען ס'איז נישט געווען סמוך לווסתו, ווייל אויב זיי האבן געוואוינט צוזאמען סמוך לווסתו הייסט עס שוין נישט קיין אונס, ער איז א שוגג ווייל ער האט געמיינט אז ער גייט קענען ענדיגן די גאנצע מצוה און למעשה די וועסט איז אנגעקומען אינמיטן. היות אביי האלט אז די פרישה באיבר מת הייסט א מעשה תשמיש, אויב אזוי הייסט ער א שוגג אויף די כניסה און אויך אויף די פרישה, וואלט ער געדארפט זיין חייב לויט אביי אפילו אויף די פרישה באיבר מת. עס זאל זיין חייב צוויי חטאות איינס אויף די כניסה און איינס אויף די פרישה, ווייל בישלוימה לויט רוב וואס א בועל באייבים מעסט אדער א פורש באייבים מעסט הייסט נישט בכלל קיין בעילה, אויב אזוי איז נישט קיין נפק מ וויאזוי ער האט אנגעהויבן, על כל פנים אויף די פרישה גייט ער זיין פטור, ער האט גארנישט געטון, דער איז נאטינג מאור הי ק דא, און דאס הייסט נישט קיין בעילה, ממילא גייט ער נישט זיין חייב קיין צוויי חטאות, אבער לויט אביי וואס עס פטור מאכן עס אונס, וואסערע אונס, אויב עס איז סמוך לווסתו הייסט עס נישט קיין אונס. אויב זאגט די משנה וואס זאגט ביי די פאל אז איז נישט חייב קיין חטאת אויף די פרישע רעדט מען מוז מען רעדן אז ס'רעדט זיך ס'איז נישט געווען סמוך לווסתו פון דעם הייסט ער ווי א אונס סיי אויף די כניסה סיי אויף די פרישע באי ומת אבער וואו איז אביי דא מחייב שתיים ס'קען דאך נישט זיין ווייל אביי האט געזאגט אויבן דארף איד זיין עמוד בית אויף אונזער משנה אז אויב האט זיך אפגעשיידט באי וחי איז ער חייב צוויי חטאות איינס אויף די כניסה און איינס אויף די פרישע עלמא בסמוך לווסתו, עס קען מוז זיין ביי דיפאלט ווען מען רעדט וועגן סמוך לווסתו, ווייל דווקא אויף די פאל איז דא א חיוב חטאת אויף די כניסה אויכעט, חוץ פון די חיוב חטאת אויף די פרישה. זאגט די גמרא כי איתמר דאביי, בעלמא איתמר, די גאנצע זאך פון אביי איז געזאגט געווארן אין א דזשענעראל וועג אבער נישט קיין שייכות צו די משנה, אין אדער ווארדס, די משנה, אונזער משנה רעדט זיך טאקע ווען עס איז געווען א יום שאינו סמוך לווסתו, און ממילא הייסט א אונס לגבי די תשמיש, און אויב האט זיך אפגעשיידט ביי עבר חי איז ער חי איין חיוב חטאת, פארוואס? ווייל ער האט עס געטון בדרך מרובה, בדרך הנאה מרובה, און אויב עס איז געווען באייוועלט מעסט עס א פטור, ווייל אויף דעם גיי איך זאגן ער איז א אונס. סאו ווען אביי האט געזאגט ער איז חייב צוויי חטאות רעדט ער נישט וועגן אונזער משנה, ער רעדט וועגן איינער וואס וואוינט מיט זיין פרוי סמוך לווסתו, ער האט זיך שוגג געווען, געווען א שוגג ווייל ער האט געמיינט ער גייט קענען ענדיגן פאר ער איז געווארן, פאר זי איז געווארן טמא, און ביטן די תשמיש האט זי געזאגט איך בין געווארן טמא, אויף די פאל האלט אביי אז עס איז חייב צוויי חטאות אפילו אויב ער האט פורש געווען באייוועלט מעסט אזוי ווי אביי האלט זיין שיטה. נאו, דזשאסט אן אינטרעסטינג פעקט. אין מסכת נדה איז נישטא קיין ריף. און א גרויסע חלק פון הלכות נדה קומט פון די גמרות דא אין מסכת שביעית, סאו מאטש סאו אז די ריף שרייבט דא אויף דיע בלעטער א פירוש אויף הלכות נדה און ער רופט עס כאילו ס'איז די מסכת נדה, ער שרייבט דא זיין גאנצע פירוש אויף דיע פאר בלעטער אויף די סוגיא. בוים ניין רבי יונתן מ'האט זעהן דא בראדערלי פעמילי ווי זיי רופן עס פיודס פעמילי לאווס וואס איז געווען דעמאלס סאו בוים ניין רבי יונתן בן יוסי בן לקיני' מיט רבי שמעון בן יוסי בן לקיני' ער האט געפרעגט זיין ברודער א שאלה א זרע לבעל נידה מנין מן התורה ווי אזוי ווייסט מען אז איינער וואוינט מיט א פרוי וואס איז נישט ריין אז ס'איז אסור מן התורה שקל כלות סאו ס'דא צוויי פשטים וואס ער האט געכאפט אדער א שטיין אדער א קלאסטער אוו מאד. פסוק ווייגען האט אים געווארפן אויף אים, אויף זיין ברודער, אזהרה לבעל נדה, וואס הייסט די תורה זאגט ועל אישה בנדה תמסור לא סקרב דאנט געט קלאוס, אלא נאר וואס דען, אזהרה למשמש עם הטהורה, איינער וואס וואוינט מיט א פרוי וואס איז ריין, ואמרו לו און זי זאגט אים נתמאסי איך בין געווארן אומריין, דלא נפרוש מיד ער זאל ווארטן מנלן, וויאזוי ווייסטו טעיק א מאמענט גיי נישט אראפ רייט עוועי. ומחזקי, אויף דעם האט חזקי געענטפערט ומקרא ווייל שטייט אין פסוק ואם שוכב ישכב איש עושה, מ'רעדט וועגן א פרוי וואס איז נישט ריין, איז זי נדושה עליו וטמאה שבעת ימים, די ווארט עליו קומט צו לערנען אפילו בשעת נדושה תהי' עליו, ס'דא אמאל אז אפילו די פרוי איז נישט ריין גייט נאכנישט זאל די מאן נאך אלץ דארט זיין, וויאזוי איז דאס אויב ס'איז געשען אינמיטן, אויב איז ער ווארט ביז ס'וועט זיין א עיבור מת, ס'זאל נישט זיין קיין עיבור חי. זאגט די גמרא אשכח אן עסל, איך זעה טאקס דא א מצוות עסל לגבי די פרישה אז מען דארף ווארטן פון די ווארט עליו, אבער לא ססא אז מען טאר זיך נישט אפשיידן מן עליו, וויאזוי ווייסט מען דאס? ניין אונז ווייסט מיר אז ס'איז זיכער דא א מצוות לא ססא לגבי פרישה, פארוואס? ווייל א חיוב חטאת איז נאר אויף א לא ססא נישט אויף קיין עסל, סאו די פאקט אז ס'איז א חיוב חטאת מוז זיין אז ס'איז א לא ססא, ווי זעה איך די לא ססא? אקעי, ווייז ווי זעהסטו די לא ססא? אמר רב פפא ווייל אן מקור שטייט אין פסוק ואל אישה בנינוס למסור לא סיקרב, ווייל די רעגולער ווארט טייטש פון די ווארט סיקרב מיינט מען ברענגט א מענטש אדער מען ברענגט א חפץ נענטער צו זיך, רייט יו ברינג טו טינגס דעט אר נישט קלאוס און די לייגסט עס איינס לעבן איינס צום צווייטן, אבער לא סיקרב נמי לא ספרשי, ס'קען אמאל זיין אז די ווארט לא סיקרב מיינט זאלסט עס נישט אפשיידן, ס'איז שוין קלאוס דאונט סעפערעיט איט, אויף אזא אופן גייט מען מפרש זיין די פסוק, מען רעדט וועגן א איסור נדר. בשעת דו ביסט מיט דיין פרוי וואס איז א נדה, לא סיקרא ועל עצמך, אין אדער ווארדס, גיי נישט אראפ, בלייב דארטן ווייל דו ביסט מחיוב דארטן צו בלייבן. ווי זעהן מיר אז לגבי זיך אליינס איז שייך די סיקרא זאל מיינען שטייט דיך נישט אפ, די כסדר שטייט אין פסוק הוא האומרים די וואס זאגן, קרבה אליך, שטעל דיך אליינס אויף די זייט, אל תיגש בי כי קדשתיך, ווייל איך גיי דיך מטמא זיין, אין אדער ווארדס, גיי צו זיך אליינס. זעהן מיר אז ס'דא א לא סעשה וואס אסר'ט זיך פורש צו זיין באיבה חי אינמיטן די מצוות עונים מיט א נדה. תני רבנן. שטייט אין פסוק והזהרתם את בני ישראל מטה מאסם. סא פשוט והזהרתם איז א לשון פון נזיר, שייד דיך אפ פון אזוי ווי א נזיר שיידט זיך אפ פון אנדערע מענטשן, סא ווען א מענטש איז טמא סעפערעיט זיי נישט לעבן זיי. אמר רבי ישי מכאן כדאי לערנען ארויס אזהרה לבני ישראל שיפרשו מנשותיהן סמוך לווסתן אלס א גדר א סייג גיי נישט נאנט צו די פרויען בשעת זיי יו עקספעקטינג די וועסט זאל אנקומען. וכאמור וויפיל דארף מען זיך דערווייטערן, האו מאטש טיים דו האסט טו גיוו יור סעלף, אמר רבא אוינע, אדער א טאג אדער א נאכט, אין אדער ווארדס איף שי איז עקספעקטינג טו סי איט בייטאג, די גאנצע טאג זאל זיין אסור, טאמער זי עקספעקט עס ביינאכט איז די גאנצע נאכט זאל זיין אסור, פארוואס? ווייל יעדע פרוי חוץ פון זי האט א טאג אין די חודש וואס זי עקספעקט צו זען, איז אויך דא א קביעות בייטאג אדער ביינאכט, און ממילא דארף מען זיך פורש זיין יענע גאנצן טאג, ס'איז בערך צוועלף שעה, אבער ס'האט נישט קיין שייכות צו עקזעקטלי טוועלוו אווערס, צו די זמן וואס הייסט טאג, די זמן וואס הייסט נאכט. נאו דא גראדע ביי די הלכות איז דא א אטערסאנטע זאך ווייל אלע דיני תורה ווען מען רעדט וועגן יום ולילה יוזשעלי קוקט מען אויף די עלות השחר און צאת הכוכבים יא פון ווען פאסט מען פון די עלות השחר ביז צאת הכוכבים דיני וועסטעס אבער איז פון נץ החמה ביז שקיעת החמה. פארוואס ווייל סדא עפעס אין די זון די לבנה וואס איז גורם די וועסט עס ממילא איטס דיפרענט רולס די ראפשיצער רב האט געזאגט א ביוטעפול געדאנק מען זאגט ביי קידוש לבנה שלא ישנו את תפקידם זאגט ער איז ראשית היבש אשתי מען בעט אז די וועסטער זאלן זיין כסדרם סזאל נישט אריינקומען קיין פראבלעמען שלא ישני את תפקידם, איז אשתי ס'זאל בלייבן כסדרה. אמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי, וואס טאר אין די די ערד אפאר טעג נאך לג בעומר, כל שאינו פורש מי אשתו סמוך לווסתה, אפילו הביאו לו בנים כבני אהרן מייסים, אפילו אויב ער האט אזעלכע חשוב'ע קינדער אזוי ווי אהרן, אויב ער האט געהאט קינדער וואס זענען געווען ראוי צו זיין אזוי ווי בני אהרן, עלן זיי שטארבן ווען זיי זענען יונג. דאך ס'וואס שטייט אין פסוק.

ווען סטעפאנסקי איז יעצט אין די סאפארי אין קעניא זאגט ער דארף פשוט מקיים זיין די גמרא להבדיל בין הטמא ובין הטהור ער זאל וויסן וועלכע בהמות זענען ריין און וועלכע זענען נישט ריין ווי סמוך לעין לעבן דעם שטייט אישה כיסה זריעה ויולדה זכר שי' מלאי ווי יאמר ה' ולא בנים ריעין לא יראו ער זאלן קענען פסק'ענען זיי קענען פסק'ענען לאמיתה של תורה היות עס קערפלט צווישן הטמא והטהור עס שיידט זיך אפ בשעת מען קען עקספעקטן זאל ווערן אומריין ס'עט האבן קינדער וואס קענען פסק'ענען דקות'דיגע זאכן צווישן א זאך וואס איז מותר א זאך וואס איז אסור פורש צו זיין פון די סירים און אזוי ווייטער, די כסובה שטייט אין פסוק איז להבדיל בין הקודש ובין החול לבין הטמא ובין הטהור און נאכדעם שטייט איז להורות את בני ישראל את כל החוקים אשר דיבר ה' עליהם ביד משה, איינער וואס איז קעירפול ער שיידט זיך אפ צווישן טמא און טהור, ער איז קעירפול זיך אפצושיידן ביי אשתו סמוך לווסתו, גייט ער זוכה זיין צו האבן קינדער וואס זענען ראוי צו פסק'נען. אמר רבי חייא בר אבא אמר רבי יוחנן, צינץ מ'רעדט וועגן מענטשן וואס זענען זוכה צו גוטע קינדער, כל המבדיל על היין במוצאי שבתות, ער מאכט הבדלה אויף וויין מוצאי שבת, קאווע נאר בנים זכרים, פארוואס? איך זעה וואס שטייט אין פסוק לגבי שתי היין, להבדיל בין הקודש ובין החול, איך זעה וואס אויבן שטייט ביי די סוף פון די פרשה ביי די חיות טמאות און טהורות, און להבדיל בין הטמא ובין הטהור, וסמוך ליל איז אזויווי גזירה שוה לגזירה שוה, און לעבן דעם שטייט אישה כי שאת זריעה וילדה זכר, ממילא זעהן מיר אז פארדעם גייט מען באקומען האבן קינדער זכרים. ושיר מהלוי ימים, בנים ראויין להוראה, טאר מען קינדער וואס זענען ראוי צו פסק'נען, דכתיב שטייט אין פסוק להבדיל בין הקודש ובין החול, און להורות את בני ישראל. אמר ר' בנימין בר יפת אמר ר' אלעזר, כל המקדש את עצמו בשעת תשמיש, איינער וואס פירט זיך אויף בצניעות, ערליכערהייט, האט אינזין די ריכטיגע כוונות, ער פירט זיך אויף ווי א איידעלער מענטש, האבן לה בנים זכרים שנאמר שטייט אין פסוק וסקדשתם והייתם קדושים סאו איווען דאו די פסוק רעדט נישט דיירעקטלי צו צו כוונת בשעת תשמיש אבער רשי זאגט קדושים ט די לשון קדושה זעהן מיר אלעמאל בקשר צו הרחקה פון איסור עריות ממילא גיי איך זאגן אז מ'רעדט דא וועגן קדושה בשעת תשמיש לענ ד משא כ וסמוך לעין גלייך לענ דעם שטייט אישה כיסא זריעה אבי יולדה זכר סידי רבי חיים קנייבסקי ווען מ'האט געבעטן פאר ברכות האט ער אלעמאל געטראפן סגולות פון די גמרא און ער האט דאס געהייסן טוהן ווי מען האט נאר דערמאנט א סגולה אין די גמרא האט ער געגעבן די סארט סגולות. ר' דוד שמואל האט געווארט אפאר יאר פאר קינדער, און איז אמאל געפארן אויף לג בעומר קיין ארץ ישראל, און איז געגאנגען צו רבי חיים זיך מזכה זיין אויף א ברכה פאר קינדער, און האט אים אנגעווינטשן, איז אויפן וועג ארויס רופט ער אים צוריק, און ער פרעגט אים, איר מאכט קידוש אויף וויין? און ער קוקט אים אן ווי ער איז אראפ פון די לאנע, זאגט ער, ניין ניין ניין, נישט אויף מיץ, אויף יין! האט ער געזאגט ניין, האט ער געזאגט, די גמרא זאגט המבדיל על יין הבל ע בנים זכרים.

נישט מיט נישט מיט גרעיפ דזשוס ממילא האט עס א מקור. סאו אין די פרשה פרשת בהר די מצוה פון שמיטה אין יובל נאך די פרשה פון שמיטה אין יובל רעדט מען וועגן די פרשה פון הונאה וכי סמקרי ממקר לעמיתיך אל שונאי איש את את אחיו מען זאל זיך נישט אויסנארן א לכאורה איז שווער וואס איז די שייכות צווישן די צוויי פרשות די מצוה פון שמיטה אין יובל ווערסוס הונאה. סאו רב דונא דער דיין אין לונדון ברענגט בשם זיין טאטע איך מיין ער איז אויך געווען א דיין אין לונדון זאגט ער די יסוד פון די מצוה פון שמיטה. שיובל איז אמון און בטחון. ווייסט אז אלעס קומט פון באשעפער. א מענטש ווערט סאדענלי זייער קאמפארטעבל, ער האט א ביזנעס, ער האט א פעלד, ער האט א וויינגארטן, זאגט באשעפער ווארט איין גאנצע יאר, זיין לא תזרע, קאם לך לא תזמור, הייב הענט, ווייס אז דו ביסט נישט בעל בית, אלעס קומט פון באשעפער. נאר איינמאל דו גייסט אריין באקן אין די אידעע יסוד, ווען עס גיין אין ביזנעס, עסטו שוין נישט אויסנארן דיין חבר, פארוואס? ווייל די ריזען פארוואס נארט אויס א מענטש זיין חבר אין ביזנעס, ווייל ער רעדט זיך איין, דורך דעם וועסט זיך איינמאל אויסנארן, אל דא א קוויקי, ער זיך קענען און ער זיך פארדינען און ער וועט נישט כאפן און אלעס וועט זיין גוט. אבער איינמאל דו גלייבסט אז אלעס קומט פון אייבערשטן, דעמאלס אוטאמאטיקלי ביי דיפאלט לא שונאי איש את אמיתו. סאו יעצט האבן מיר דא ר' שלמה טויב האט ער נאכגעזאגט א ביוטיפול משל, שטייט אין ספרים הקדושים, ווען א טאטע געבט א מתנה פאר א קינד, פאר קינדער, ער קומט אהיים און ער זעט די קינדער שפילן זיך שיין מיט די געים, וואס טוט ער? וויל ער געבן נאכאמאל. טאמער מען קומט אהיים און מען זעט די קינדער שלאגן זיך דערויף און האקן זיך צוזאם איינער די צווייטע, וויל ער נישט געבן. זאגט ער, דער אייבערשטער גיבט שפע, ער זעט מען פארגינט זיך איינער די צווייטע, מען ארבעט ערליך, מען פארדינט ערליך, דאס איז דעמאלס שיקט ער נאך שפע, פארוואס נישט? ס'איז די גרעסטע נחת פאר א טאטע. טאמער חס ושלום מען פארגינט זיך נישט, מען קריגט זיך און מען נארט זיך אויס, אויף דעם שרייבט מען דאט דאט דאט, אן דעט נאוט העוו א וואנדערפול איווענינג ענד טענק יו פאר ליסטענינג.